चलू चलू आइ हमर घर में प्रवेश करू बाबू बाबू बाबू कतऽ गेली बाबू तोरा खातिर हम कनिया ला देलियै हमरा खातिर हाँ कनिया लग देली तोरा हाँ ई की छै रे ई संस्कार छै संस्कार हाँ झामलाल शादी कर लेलका शादी कर ले हाँ शादी कर लेली तू हाँ। बाप रे बाप तू तो बहुत बढ़िया काम कर ली रे तोरे बेटा तू तो ये छे? मामला हमर ई जे छे ने तू खारल टिक के तू रुपया देली आब तू देखी समाज में हम जे छे टिक के देखा देखा के तकर बाद केना हम चले छी आए जे सप्तरिया वाली कुछ कहलकै हाँ

सुन कहले तो झगड़ा अपन खत्म बात रखी। अहाँ के लिए बियाह करू हम बियाह कर हाँ, लेलिए तू बियाह करना ना करे ना ते तोरा क्या हाँ। लगे क्या लगे राय दी मैं करते। अरे एक टा के रात में सुते हुए, एक टा के दिन में सुते हुए। हाँ, एक टा के दिन में खेबे एक टा के रात में खेबे क्यों बेरे

घुसने वाली हमर घरवाली आ तेरा खातिर हम कुछ भी करबे हाँ। रात में सुतबे रात में उठबे आ दिन में जेबे काम क्या बढ़िया अधूरा काम हमर पूरा करिया कहियो हमर टांग टकै छै अखन तक कहियो जात नै रहते तो से मिलके हमरा हमरा जात देबे पापा हम उ हाँ। के की भेल हमरा जात बे तोरा से यहाँ ना अच्छे ले हमरा हेते पापा आए दिन से हम घरवाली के छू के घूरनी के

तू कथी रे बबुआ बबुआ के ताकै छी हमरा खेबही की खेबा नहि तोरा हमरा बेटा के मन हेतै दुइटा करे के मन हेतै चारिटा करे के तोरा ई सब बात बुझल छ की बुझल छी बहु विवाह की है छै बहु विवाह करा कहै छी रे बहु विवाह ओकरा बियाह कहै तऽ छै। सुनने रही लेकिन बहु विवाह तोरा ई बात बुझल छला बहु विवाह केहन है छै मुदा मुदा

बहु विवाह में यदि ई मुदा चलि जाइ छै तब की होइ छै से बुझल छौ नहीं बुझल छै तऽ नहि बुझल छौ तऽ पहिले से बात बुझबी तब की हाँ, बहु विवाह में दुई तरफ के बात सुनै छै एके तरफ के बात नहीं सुनै छै चार तरफ के बात सुनल जेतै पहिले तऽ स्थिर तऽ हो कहाँ की कहै छै गपिया कह सुन तोरा आरके घरमे बड़ लामाके ढलवा करै छी हूँ बुझली ने कहबीमे छलै पहिलो बुढ़बे सम कहै हूँ एक नारी ब्रह्मचारी दोसर नारी गाँड फारी

सही काम नहीं बुझे छे बहुत काम वालों से सर जी रखे छे हमरा बेटा करते गपी का सुना नहीं जानकारी है गपी का सुना नहीं तू कानून विद छी हां वकील छी वकील न्यायाधीश छी जे बना पड़ते से छे अपने के जानकारी शुभ चिंतक के हिसाब से चित बुझबै छे नहीं तो चल जात ना मुदा तऽ यहाँके रुइया रुइया जेना नोचै छै तऽ खस्सी का तू हरदम ई टीक जे देखबै छ हाँ हाँ हाँ ए ई टीक के इज्जतो छ हमर बाप के टीक के बड़का इज्जत छै टावर के तरह आ टावर वाला पावर छेबे नहि केले हे, ओकर झाम लाल के बेटा में छै ने। ए, कहलकै कुपातर बेटा सनी पुतरे वाला तो हमर की गलती छ कहब तब ना खाली बुझलियै ओकरे ने? बात सुनै छ कुपातर यदि बेटा भए जेतै तो ओहि से बढ़िया नी पुतर रहे लोग से नी साहब तू गर्मी देख बात बहुत तू आर से दर कर से फर किछो किछो बजे जितरो के बुझले ना बात तू कहै छी ना कानून कानून कानून

सबके एक एक कए के देखा देबै ओहो देखबै माँ अपने देख लेब हे हँ भैया हँ तोरा आरके जे लिए हम समझाबै लए की सोचलियै अच्छा। ई घरो बात छै भैया के सब ना इज्जत केने छै भैया छ हमरो बात रे रे रे मानऽ। देसी मुर्गी विदेशी भाषा नहीं बोल तू हमरा से बहुत छोट छी जते दुनिया हम देखने छी तू नहीं देखने अभी ए दुनिया लोग गांव घर में दुईटा केलकै चारिटा केलकै कोई ककरो कहै लए नहि गेल। हमर बेटा एकटा क्या करब तऽ ओहि ओहि वक्तमे कानूनमे उल्लेख नहि रहै जे बात बहु विवाह नहि सुनने रहियै तऽ दूटा क्या लै अखनी कानूनमे बहु विवाहके पाँच वर्ष तक तऽ तोरा जेले छै और आ ततबे ने आ गड़ बजे डंटा दै छै ने चिते बुझा दै छै सुहो होइ छै रे चल कनिया बाबूजी अहाँ चिंता चल। मत करू झामरा चल, छै तोरा सब देखा समय दै जाउ छियै ओकरा। जाउ हमरा डर जाउ। लागि रहल छौ बाबू यौ एते जे अपना सबके धमकी देखे गेल है रामलाल जे दूटा बियाह करके कुछ भेल ने हैं? ओकरा तो कोई किसी ने क्यों के आ कलकतिया पाली जे दूटा बियाह करके कुछ भेल ने ओकरो ने कोई किसी क्या सकल हाँ, के आ चुन चुन काका जे दूटा बियाह करे जे कुछ भेल ने ओकरा तो और किसी ने क्या सकल ई के हमरा सबके धमकी कला देके गेलै धमकी एकरो धमकी वो नहीं रहे थे बाड़िए में चलू ना हमहूँ सब देख लेबै ना कानून कते बड़का देख लेबै, छै। देख लेबै। हाँ, बहु विवाह कहै छै बहु मर्दो विवाह देखे पड़ले ना कानून पुरुषो विवाह देखाबै देखे पड़लै छै। ने। हाँ, बहु विवाह। हाँ,

ई तोहर पुतोह नहि छै कानूनियन नहीं नहीं नहीं आप से सब नहीं हम तो कानूनी छै हाँ कानूनी पुतोह भेला पोता पोती हेता यदि हाँ। तो ओकर टाइम पर हाँ जाके तोरा वाला कार्यालय में हाँ। जन्मदाता बनबऽ पड़तै आ तू जे मरि जबह हाँ तऽ तोहर मृत्युओ दाताके बनबै पड़ै छै ओहो दाता होइ छै से सब लागू कानून में भेलै हँ गौ बा तब तऽ तोरा एते समझाबियो तऽ भैंस माल चरा कऽ हम बर्बाद भए गेलियै ई सब नहि बुझलियै हम आब हम बुझि गेलियै आब जे छै धिया पुता जखन जन्मतै ओकर जन्मदाता बनेबै हँ बुझली ने हँ जखन बियाह भेलै केलाके भए जेतै तऽ ओकर बियाह दाता करा लेबै हँ। आ जब कोइ मरि जेतै ओहिमे तू दरता बनबो आ सेहो बना लेब आइ जब नहि बनै छै तऽ कोनो चीज नियम कानून बला नहीं नहीं तब तोरा तू मरियो गेला तो तोहर प्रमाणित नहीं रहले ना जन्मला तोहर पता तो ओकर प्रमाणित हुआ पर रहे ना जे वार्ड में जन्मल है ई जे बियाह केलका पुतो राज विराज नगर पालिका के देखे जा स्पष्ट छै हाँ। ई छै बियाह दर्ता अच्छा इएह छै दर्ता करैके जन्म दर्ता बियाह दर्ता मृत्यु दर्ता ओ समयके भीतरमे करै छै तऽ वाड़ा कार्यालय ओकर निःशुल्क करै छै ओहिके बाहेक यहाँ सब पछाड़ी जेबै तऽ ओकर जुर्माना होइ छै बुझि गेलियै बुझि गेलियै एकरा सम्हारि के राख आब देखो गलती तऽ भए गेल हम नहि मानै छै गलती हम नहि राखबै समय एकर प्रायश्चित तू जे जे कहबै से से करै हम तैयार छी चाहिए हमरा बेकार जा जा जा अपन आब तू जे समारह हम तऽ की करबह हम तऽ गोर लागलियह नहि मानलह